Сәлам. Кем тава мине монда кайдан янда бар? Мин шулай йөрим, әйе. Просто витаминнар җитмейді, шуңа күрә шулай. Мин исемем Радик Кашапов, мин Күбрәк вакытымны Чаллыда уздырдым. Яшьлегемне инде, аннары мин Петербургта яшәдем сигез ел. 2004 елда мин кайттым кире Казанга. Димәк, мин инде Казанда хәзер тагын тугыз ел яшим, әйме? Һәм мин бер унөч яшьтән җырлар язам. Элек мин русча яза идем. Нигә русча җырлар язасың син, гомумән? Чөнки син тыңлыйсың русча музыка, син күрәсең, алар шәп яздыралар, син уйлыйсың, мин дә шулай булдыра алам. Татарча язарга бернинди ният, теләк юк. Нигә? Чөнки әйтегез безгә, нинди сез беләсез иң билгеле татар җырчыларын? Мәсәлән, Салат Хәдинов, әйме? Искәре, әстәгфирулла. Һәм син уйлыйсың, ну мин алай буларга теләмим, әйме, чөнки юбнәсен Айдар Галимов һәм Кая Айдар Галимов, Кая мин, әйме. Кая кызыл рызыклар, Кая мин. Шуңа күрә андый теләк юк, ләкин менә мин я Казанга кайткач, мин күрдем, Безнең тирәдә бар төрле кешеләр, алар татарча җырлар башкаралар. Алар хәзер барысы минем дуслар. Һәм 14 елда мин Казанга кайткач, миңа Ильяс Гафаров исемле дустым әйтте инде, менә безнең бар лейбл, Ями Music, әйдә шуңа кушыл. Мин аларга кушылдым инде, һәм мин уйладым, аларга кушылгач, миңа татарча гына җырлар язарга кирәк, һәм мин шул вакыттан инде, ялгышмасам, бер Бер ярым рус җырын яздым. Башкалары татарча гына. Менә бу, кем таный бу урынны, бу Реккеге Черек күл. Элек шундый булган ул. Әмма артта Кирмән күренә. Бу минем беренче альбомның презентациясе, аның исеме Тамгалар. Шуннан бирле мин бер өч альбом чыгардым. Ләкин сүз анда түгел. Бу менә бу бинаның артында урнашкан, әйме? Кем белә, кем анда җырлый? Аның исеме Усал. Аның исеме Назыйм Исмагылов, Назыймның туган көне булган. Әйе, беренче көн элек. Бу безнең Таткульфест фестивале. Бу ма ничек башланды ул? Мәсәлән, 2004 елда, ялгышмасам, мин Камал театрында утыра идем, һәм анда чакта бер абый инде шундый гитара белән тотып, һәм уеды җырны, гитарага кушылып. Һәм аннары чыкты Камал театрының дирижеры Фоат Абубәкеров әйтте, күрәсезме, татар җыры баянга гына кушылып җырланмый кайвакыт, ул кайвакытта башка инструментларга кушыла. Аңа ул Мокта, мисал, Мубай кебек, Зуля Камалова кебек җырчылар, алар, ну, сирәк булганнар. Әмма һәм кеше гадәттә әйтә иде, менә без мондый җырлар җырлыйбыз, сиңа әйтәләр, син шаяртасың, наверное, типа. Андый җырлар була алмый. Миңа чынлап әйткәннәр, это ради это прикол какой-то, алай кеше татар җыры була алмый андый шундый. Ә, ләкин шулай вакыт бара-бара, э, җырчылар арта бара инде һәм без 2018 елда шундый фестиваль булып чыгардык, ничек килеп чыкты ул. Райнур сөйләгән иде, безнең бар чара мин татар сөйләшәм. Һәм без аны күрсәттек Минихановка. Миниханов әйтте, нигә бер татар фестивале бер ел гына уза? Чик сәйрәйме, татар республикасында бер фестиваль, татар җыр фестивале уза яшьләр өчен. Әйдәгез тагын бер уйлап чыгарыйк. Һәм шуны уйлап чыгардык һәм биш ел буе ул узды, дүрт ел буе узды Кирмәндә. Аннары менә без бер елны үткәрдек аны китапханә артында. Бу, димәк, ун сәгать кичке ун. Монда сәхнә янында тора, ну, кимендә бер мең кеше. Шуларның бер мең кешенең күбесе хәтта аңламый нәрсә монда бара. Ну, кеше просто бара, теге без беләс 30 августта син йөрисең, монда йөрисең, тегендә йөрисең, әмма һәм син ишетәсең, анда кемдер бик каты кычкыра, нидер музыка дәртле уйный. Һәм алар шулай кушылдылар, һәм менә бу шундый фестивальнең иң югары ноктасы иде. Мәсәлән, кешегә күрсәтсәң бу фотоны, унчынчы елда, әйме, кеше әйтер, ну, мин ышанмыйм бу әйбергә. Бу андый әйбер була алмый. Безнең лейбл бар. Лейблга унбер ел. Унбер яшендә ул. Бу безнең ВК битендә без аны җыябыз инде һәрберсенең альбомнарның битлекләре. Менә бусы, ялгышмасам, соңгы өч айда чыккан альбомнар. Хәрби сәптән дә төсле була инде төрле өчен дә анда Эльмир Низамов композитор. Әнә анда аста керфекләрен сөю сазың уйнады, ул егетләр Шааболовкада җырлыйлар Мәскәүдә. Әйме чиста чиста ул Ислам Галеев, Фауз Йолдыз Миннуллина һәм Нурбәк Батулла ясаган спектакльдә музыка. Туй күлмәге ул туй күлмәге инде, аны аңлатырга да кирәк. Әйме анда өстә мәсәлән әнә чәйсез җайсыз ул Ятмаз Дусай, ул Саба егете ул шундый җырлар яза. Чәй турында, бабай турында. Бик популяр җырлар. Бездә хәзер кимендә бер мең җыр бар. Алар барысы да бераз аерылып тора. Безнең, мәсәлән, Болгар радиосына куялар икән бу җырны, безгә әйтәләр, искәртәләр алдан, сез курыкмагыз, Болгар радиосы белән бер нәрсә булмады. Без шулай ук куябыз Зиннатов, Рамазановларны, башкаларны. Ләкин менә хәзер мондый да музыка куябыз. Бу бик озак эш. Шуңа әйтергә кирәк, әгәр дә сез җырлар язасыз икән, бик начар гитара да уйныйсыз икән, минем кебек, сез безгә кушыла аласыз. Чөнки мондагы күп кешеләргә без килә идек, әйтегез, әйтә идек, сез җырны язасыз, син җырны язасың, син җырлыйсың нәрсә анда, интернетта чыгарасың җырларны, әйдә безнең белән. Ул әйтә, мин бернәрсә белмим, мин куркам, миңа теге сәхнәгә чыгарга ярамый. Юк, мин әйтәм, син ышан безгә, сәхнәгә чык. Шуңа күрә, чөнки, Дөресен әйткәндә, безгә кеше һәрвакыт җитми. Әйеме? Татар вәзгыяте шундый, татар даирәсе шундый, безгә һәрвакыт кешеләр кирәк. Без анда әйтмибез, теге бераз үсеп ал, бераз белемне үстер, бераз белемеңне ал, анда нәрсәдер, безгә аннары килерсең дип. Юк, безгә һәрвакыт кеше кирәк, без һәрвакыт кешегә ачык. Шуңа күрә безнең лейблга сез кушыла аласыз. Менә бу QR-кодны можно сканировать, кемгә кирәк. Бу безнең ВКга күчәсез дә, анда безнең анда бер 500 альбом бар. Кайсы музыка сезгә ошый, соны һичшиксез табарсыз. Анда бөтен музыка бар. Бар металл, фанк, хип-хоп, джаз, бар пианинода уйнаучы кызлар, бар анда теге татуировка үзенә кая җирләренә сылаган егетләр, фәлән-фәләннәр, барысы да бар анда. Шунысы кызык, бу музыканы тыңлаучы ярты кеше ул Татарча аңламый торган кешеләр. Чөнки татар музыкасы ул нидер шундый сихри әйбергә ия, сез аны беләсез, моң дип атала ул. Аны татарча белмәгән кешеләр дә тыңлый нигәдер. Так, беренче проект турында сөйлим. Бу шагыйрь Йолдыз Миннуллина. Без аның белән 16 елда ясадык шигъри альбом. Ягъни мин анда музыка ясадым, уйнадым музыканы. Авыл шигырьләре укыды. Шундый формат, элек андый әйберләр булмады. Хәзер, мәсәлән, Татар китабы йортында еш шундый әйберләр үткәрәләр, музыкага кушылып шигырьләр укыйлар. Бу минем фестиваль Җәдит фест. Менә каршыда бар моң мәйданчыгы. Җәдит фест нәрсә ул? Җәдит фест бик уңайлы әйбер. Мин аны атыйм фестиваль банка. Банкага нәрсә саласыз, шундый фестиваль булачак. Кем аңлый, нәрсә монда, нәрсә бу гомумән? Ну? М? Ну, чиллаут түгел инде, бу кәби балалар мәйданчыгы, без аны аттык йомшак урман. Вот, йомшак урманда анда ятырга була иде, шулай музыка уйный. Кешеләр анда ял итә. Моны ике кеше ясады бер атна буе. Җәдит феста без гомумән теләсә нәрсә эшли алабыз. Бу шундый безнең эксперименталь мәйданчык, без тикшерәбез, э, бу форматны эшләп буламы. Ягъни без уйладык, буламы, мәсәлән, бер көндә ясарга Менә шундый балалар өчен уңайлы урын каялар, теге йөгери, йөгерә алалар каялар, уйныйлар, яталар анда, йоклыйлар, җылыйлар, бииләр, фәлән-фәлән, менә була икән. Шуны тикшереп карадык. Ә, Мисәм, менә быел безнең булган җәет фест, ул багышланган инде Фатих Әмирханга. Кем белә, кем ул Фатих Әмирхан? Вот, ну, бу нормально, на самом деле. Безгә, чөнки Фатих Амирхан ул Тукай, Габдулла Тукай шауләсе астында яши. Менә хореографический перформанс, әйме монда, мәсәлән, ярты кеше татар кеше түгел. Әйме, мәсәлән, менә монда тора уңдарак Илнур Гарифуллин, Илнур Гарифуллин ДЦП, ул минем яраткан биючем. Ул бик шәп хәрәкәтләнә, әйме, татарча сөйләшә ул. Ул, гомумән әйткәндә, театрның бер йолдызы. Әйме, менә монда утыра Олеся, Олеся татар кеше түгел инде яртыча. Әнә анда милли ройня кигән бер малай тора. Бу әйбер нәрсә дә, әгәр дә сез татарча белмисез икән, ләкин сезгә нәрсәдер кызык эшләргә, сез, гомумән, әлбәттә, бу чараларга кушыла аласыз. Чөнки шундый бар кайвакыта фикер, менә кеше татар чарында татарлар гына катнаша, киләләр, татарча сөйләшәләр, Әмма шундый кечкенә генә түгәрәктә алар үзләре белән кайнашалар, әллә бер-берсенә акыллы фикерләр әйтәләр. Алай, әлбәттә, дөрес түгел. Безнең һәрбер чара, без әйтәбез, безнең Булат Тат Культфест. Без әйтмибез, ул татар чарасы, безгә татарлар гына килсен. Әйеме? Безнең шәһәр чарасы, безгә шәһәрдә килгән кешеләр, безнең шәһәрдә яшәгән кешеләр безгә кушыла алалар. Шуңа күрә менә бу хореографик перформанста катнашты ундүрт кеше, без аларның милләтенә, диненә, Бөтенесенә карамадык. Без аның берсенә карадык. Аңа кызыкмы, аларның теләкләре бармы, алар гомумән нәрсә дә эшли алалармы? Алар бик рухландылар, тулы зал иде. Мин өметләнәм, бу әле кабатланыр дип, видеосын чыгарырбыз тиздән. Так, бу минем перформанс. Кем таный бу җирне? Нинди бу җир? Шәл, ну, Кирмән, әйеме, Кирмән. Вот Кирмәндә шулай без перформанс алып кердек. Бу безнең Тәткультфестның бер өлеше. Шунда ук монда төрле кешеләр бииләр, алар бииләр биналарны. Без уладык, нигә мәсәлән шундый перформанс ясамаска, кая кешеләр биналарны бииләр, менә Илнур монда бии, ялгышмасам, хәтта бинаны түгел, ул бии нефтьне. Нефтьне ма биеме? Ага. Так, ул кем? Аха, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Сәйдә Мөхәммәтҗанова монда кызык әйбер эшли. Без Печән базарында бер тапкыр ясадык шундый будка. Будка эчендә утыра шагыйрь. Син шагыйрьне күрмисең, шагыйрь кешене күрми. Аңа утыра бер генә тыңлаучы һәм шагыйрь аңа үзе шигырьләр сөйли. Шундый бик интим атмосфера анда туа инде. Кеше бу куана һәм Сәйдә инде бер шагыйрьгә рәхмәт сүзе Якыннан аңа җыр җырлый иде шулай итеп. Язмасы бар аның. Мондый да формат була ала, мәсәлән. Так, бу рун язулары, бу безнең бер перформансның кисәге, без кавакта перформанс ярасыйбыз. Шундый перформанс иде безнең инде. Дүрт рәссам, дүрт музыкант, Дүрт рәссам ясый, берсе руннарны ясый, берсе латин хәрефләрен, берсе кирилл хәрефләрен һәм берсе тагын нәрсә калды әле? Латин, гарәп, ай, гарәп калды. Гарәп калды. Һәм нәтиҗәдә инде иң озын баручысы булды гарәп хәрефләре. Чөнки без хәрефләрне оныттык, ләкин аларның яшәү рәвеше, яшәү озынлыгы иң зур иде. Шундый әйберләр оныттык. Шулай ук анда катнашты, мәсәлән, рәссамнар, музыкантлар, төрле урыннардан, төрле белем белән килгән кешеләр. Так, бу нәрсә бу? Сез моны белмисез, кая бу? Актаныш, Кукмара, кая бу? Бу Швейцария. Швейцариядә без Ильяс Гафар белән төшергән идек фильм. Без унбишенче елда утырдык, бер тапкыр өйдә утырабыз инде, алдык билетлар. Билетлар Рига, Брюссель. Билетларны алгач, без аңладык, безгә ничек тә Рига эләргә кирәк бит әле. Рига без эләктек, машинага утырып, бик озак бардык, ләкин без уйладык, без барабыз кайда чит илгә, без нәрсә анда эшлибез, ике кеше. Без уйладык анда фильм төшерергә, чит ил татарлары турында, алдык без камера, камераның бәясе иде егерме биш мең. Бөтен фильмның бюджеты иде 100 мең. Бюджетның бәясе ул, димәк, без шаверма ашадык анда һәм чит кешеләрдә кундык. Һәм нәтиҗәдә шундый безнең фильм төшердек, анда чит ил татарлары турында. Шулай ук безгә беркем дә булышмады. Анда дәүләтнең катнашы булмады. Безнең үзебезнең теләк кенә иде. Без белмәдек ничек моны эшләргә. Гомумән, бөтен нәрсәне монтажладык. Хәзер без инде икенче фильм чыгардык, ул фин татарлары турында. Аны шулай ук табарга була интернетта. А, бу мин үзем катнашкан фильм, бу фильмның исеме Шихаб хәзрәт, ул Шихабеддин Мәрҗани турында. Кем белә, кем ул Шихабеддин Мәрҗани? Ну. Бер сүз белән әйтеп буламы? Ну, ул бик танылган кеше, әйме? Вот күз алдына китерегез. 1850 ел э, Шихабеддин хәзрәт, э, димәк, ул беренче мәчетнен имамы. Һәм аны күпчелек кайбер кеше аңламый. Чөнки ул нәрсә, ул инде яңалыклар кертә. Мәсәлән, ул әйтә, искечә укырга кирәкми, яңача укырга кирәк, мәсәлән, рус телен белергә кирәк анда. Һәм менә бу әйбернең хикмәте нәрсәдә? Бу гомумән фотография. Бу гомумән беренче татар имамы ясаган фотография. Чөнки элек имамнар әйткәннәр, без фотога төшә алмыйбыз, чөнки бу безгә шәригать кануннары рөхсәт итми. Һәм Шаббатин нәрсә әйткән инде? Менә фотография ул аңа рөхсәт бар, чөнки ул теге рәсем түгел, ул физика, химия, фотога төшергә ярый, яме, һәм үзе фотога төшкән. Шуңа әйтергә кирәк, фотога төшкән ул Лондон энциклопедиясе өчен. Аңа хат язганнар Лондоннан. Әйткәннәр, менә без беләбез сезнең шундый атаклы галим булуыгызны, һәм җибәрегез безгә фото. Ягъни бу сүз нәрсә турында? Хәзерге вакытта безнең өчен Шиһабетдин Мәрҗани ул ниндидер бер хәтта аңлаешлы булмаган галим. Сезне берегез дә әйтә алмый нәрсә аның теге В чем прикол, ну, нәймә теге нәрсә әйткән соң, нәрсә кызыгы булган соң, теге без әйтәбез, Габдулла Тукай мәсәлән, белмим, теге татар телен улап чыгарган, әйме, Башир Рамиев анда ЭВМ улап чыгарган. Нәрсә эшләгән Шәһабетдин Марҗани? Аны аңлатырга кыен. Әйеме? Ләкин без әйтәбез, ну, ул бөек галим, әлбәттә. Ләкин 170 ел элек кайбер, кайбер кеше өчен булган ул сәер ниндидер бер адәм, үзенең идеяләре белән, һәм ул шул идеяләргә ышанып, алга сөргән, алга барган. Бик җиңел буларга, мәсәлән, теге, нидер, менә мондый кешеләргә хәзер кушылып әйтергә, менә болай дөрес, алай эшләргә кирәк, Бу татарча була ала, яисә фәлән фәлән. Әйме, ә менә үзеңә ышанырга бик авыр икән. А, менә шундый минем проект бар, 100 татар нокта ру. Шулай сайт ул. Бу татар җырлары турында. Анда 100 җыр, һәрбер җыр үз вакытында язылган, сәнгатькәр алас. Һәрберсе турында анда татарча да бар варианты, русча да варианты бар. Без сорашкан идек кешеләрдән, нинди гомумән татар җырлары безнен тормышыбызны тасвирлый. Анда беренче җыл та туган тел, Казакта җыр ул Әлдермешкә кайтам әле. Икесе дә бик мөхим, әйе, безнен өчен. Һәм шундый кызык әйбер, мәсәлән, сезне утызынчы елда яшәгән кешегә без куябыз икән, мәсәлән, менә бу вакыттан язылган, белмим, Салкын чәйне. Бу нәрсә әйтер? Бу гомумән татар музыкасы түгел, болай эшләргә ярамый, сез нәрсә шаштыгызмы әллә, нинди әйбер бу теге, утызынчы елда яшәгән кеше, хәтта без алтмышынчы елда вакытында булган, а, биллнче елыда композитордан соралчак, хәзер бармы, мәсәлән, татар музыкасын өмете, киләчәге, юк әйтер, бер нәрсә юк, Рәшит Ваһапов кына бар, башка кешеләр юк, всё бетте, Рәшит Ваһаповтан соң беркем дә булмаячак, һәм анда хоп алтмышынчы елларда Әлфия Авзалова белән Илһам Шакировның йолдызы балкый. Әйме? Хәзерге вакытта шулай әйтәләр бит инде, гөлем. Менә бездән соң бернәрсә булмаячак инде, бетә инде хәзер бөтен нәрсә. Әйме? Менә элеккеге вакытта ничек шәп булган иде, ди безгә абыйлар инде. Всё, сезнең теге миссиягез юк, сез теге үләргә тиеш генә әкрен генә.

Татар театрында яралган җырларны беләсез. Гомумән теге безнең бөтен актерлар алар татар театрыннан. 100 елдан артын элек э, сез гәчетләрне ачсагыз, анда язалар иде, татар театры беркемгә кирәкми, ул инде сәер әйбер, татарларга хас түгел ул, нәрсә инде ул сәхнәдә кыланып чыгарга, гомумән хатын-кыз шулай яшәргә тиеш түгел, менә ачык йөз белән Йөрергә каядыр ниндидер мәхәббәт гыйшыкны күрсәтеп йөрергә. Бу безнең теге модек сыман. Ул вакыт бара-бара ул китерә. Әйеме? Ләкин хәзер берәүбез бар Кариев театры, Тинчурин театры, Камал театры, Әтнә, Әлмәт, Минзәлә һәм башкалар. Шулай итеп, татар театры сәер әйбердән ниндидер әверелде шундый татар мәдәниятенең шундый нигез ташына, әйме доминантасына һәм фәленне. Нигә мин моны әйтергә телим? Бу минем QR код, кемгә кирәк, күчә аласыз. Монда минем бөтен проектлар бар. Ин авыр әйбер, шуны кабатлыйсым килә, үзеңә ышанырга һәм теләгәнчә эшләргә. Татар э, теле ул шундый, гомумән татар төшенчәсе, татарлык төшенчәсе бик төрле әйбер. Сез беләсез, бар фин татарлар, алар башкача сөйләшә, әйме? Алар әйтәләр, Радий, без сине аңламыйбыз, мәсәлән, алар әйтәләр. Кытай татарлары бар, төрки татарлары бар, бар мишәрләр, бар себер татарлары, бар хәтта, белмим анда, бар Актаныш татарлары, мәсәлән, бар һәм Буа татарлары, барысы төрле, сез барыгыз да төрле кешеләр. Бар бер, юк берниндидер теге дөрес дигән әйберләр, бар ниндидер ялгыш булган әйберләр. Сезнең шундый бар зур бәхетегез, сез ялгыша аласыз. Әйме, сез ялгышсагыз, башка кешеләргә булачак шундый дәрес. Шуңа күрә мин сезгә өндим, вакыт булганда, сез яшь булганда әле, күбрәк ялгышыгыз, минем кебек, чөнки ялгыштан соң ялгышу иң зур бәхет икән шул, шунда рәхмәт.